Salowmaleýkim mähriban dostlar! Hemmejaňyzy mawy ekranyň öňünde hoş gördük, sizem bizi mawy ekranyň içinde hoş gördüňiz. Men Merdan Ataýew, şowmen. Bu gün meň ýanymda. Muhammet Abaýew, menem şowmen. Bu-da şow men. Şowmen. Däl.
Näme üçin däl? Masgara etdi. Degişýär.
Muhammet Abaýew, bu-da şowmen. Indi, dostlar, biz bu gün hemişeki ýaly Aşgabat. Pride-da. Aşgabat Pride-da Muhammet Şah täze gepleşigim eýýäm üçünji sany. Üçünji sanyňam gepleşigimiziň hem myhmany sen bolduň. Sag bol, Taňra ýalkasyn. Iň gowy görýän sanym üçlük bile ýalkasyn. Hawa. Indi biziň öňki sanymyza görersiň sen. Hawa. Gördüňmi? Hawa, Akmyrat aga bilen gördüm.
Akmyrat bar, hawa Döwlet däde bar. Hawa.
Ana ikisinem gördüňmi? Hoş. Hawa. Gyzyk bolup durmy?
Aýtma ýüzüňe diýýän we kamerada aýtdyrma da şo zatlary.
Ýo gyzykly gyzykly gyzykly gaty gowy oýun edip diýýär degişýär hawa.
Indi dogşan seret biziň üç sany turumyz bar üç sany oýun üç oýun gepleşigiň galam üç oýunda şol üç oýunda ýeňseň eger meni utsaň onda men seň islän menýuňy saýlaýaň aşgabat praýdyň menýusyny saýlaýaň menem saňa şoňa gahar bişirip berýän. Ýanyma kömek çalýanlar. Emma sen utulsaň, utulsaň, Aşgabat Pride-yň bir dostawkasyny äkitip çykyp berýän. Bilejek, bilejek. Sen bile gitýän näme? Ol ýöräp git diýme sen ol ýa-da. Ýok, ýöräp gitmeris.
Onda birinji oýna başladyk. Başladyk. Oýun Kapýa. Kapýanyň nämedigini-ä bilýäň? Elbetde. Özüňem goşgy ýazýaň dämi sen? Nädip bilýäň?
E şu arada gelinjemden urşupsyňmy, nämemi? Hawa. Soňam Muhammet şondan soň şahyr bolupdyr diýdiler. Reper boldum ondan soň. Ha, ondan- Ondan öň şahyrdym. Ha, ondan soň rep Hawa.
bolupdyr.
Iller söýgülisi bilen sögüşip reper bolýan bolsa, men aýalym bilen sögüşip şahyr bolýan. Ha.
Ha, şo diýdiler, şo gulagymyň kakdy, Hawa, ondan hawa. şo öýüne bäş-on günläp girip bilmändir diýdiler. Iň soňunda şo goşgy ýazypdyr, oturan ýerinde, ondan soň şeýdip giripdir diýdiler. Martdaky sögüşenim dost, maýda girdim. Iki aý, iki aýlap girilmedim. Iki aýlap öýüň gapysynda Ha. kwartirant bolduň-da. Gapysynda däl-ä.
Hä? Gapdal goňşyňkyda. Gapdal goňşyňkyda? Ha.
Gapdal goňşyň näme?
Gapdal goňşy. Adamsy ýokmy? Haa, masgara. Döwran ady, Döwran. Döwran!
Wiý, ýa, oň aýaly ýok bolýar, düşnükli, onda düşnükli. Kape näge gidýär? Öň Akmyrat bilen gören gepleşigiňde bir sözden gitýärdi. Soň Döwlet däde bilen göreňkide gidýändir. Ilki bir setir aýdýarmyş. Hawa.
Soňundanam, a senem şo setire kafiýa düzýär. Hawa, bir setir. Dawaý gitdi. Bir setir, bir setir gitdi.
Bol, bol, bol. Depderimi alyp oýnasam bolýamy? Nämäň depderi? Taýyny alyp geldim-ä men. Ýok, depder bolanok. Onda taýyny alsak gitdik. Dawaý gitdi.
Sen geldiňde garyp göwnüm baý etdiň.
Şondan bäri bir ýalňyzy taý etdiň. Bolýamy? Malades, hawa.
Indi sen. Aýtýaň, lýuboý. Tüdün tün tüt türünt.
Gezek Seyitmedow. Yşk başda uranda uçmajak bolsaň, Asmandan geç, ganatdan geç, perden geç.
Alanda bergiňi bermejek bolsaň, Dostuňdan geç, işiňden geç,

Haýsyny ilki? Hawa. Aha.
Bolýar kabul edýäs. Kabul edýäs.
Gaty bir gowy. Erbet baha bermäň, duran ýerimde düzýän men ýeme däl. Gowy, gaty gowy. Opytda reper däl.
Indi saňa gezek geçdi. Aha.
Bolýar, seni söýüp göz ýetirdim bir zada. Seni söýüp göz ýetirdim bir zada Seňki dogry ýa-da meňkimi kada? Bolýa many taýdan gabat gelmedi ýöne semantiçeski taýdan gabat geldi. Seni söýüp göz ýetirdim bir zada Bolýa bu gezek men utuldymda. Şeý diýäýsene how bir sagada eglendiňlaý. Utuldym.
Utuldym birinji turuny utdym. Berekella. Indi geçýäs. Ikinji oyna. Geçýäs. Hawa, ikinji oyun bilen tanşypmy sen? Tanşa o ýöne onu da aýda ýene bir gezek. Aha, men sana ýatladyp geçýän. At tapmak. Aha.
Taýynmy?
Daway. Saýla.
Gyz atdan gidýäsmi ýa oglan atdan? Oglan atdan gidýäs.
Men gyzlaň adyny bilemok. Ýekeje gyzyň adyny bilýän. Ýeleje.
Gördiňmi? Eý, görýän. Muňa gorky diýlenok. Muňa gorky diýilenok, muňa gopallyk diýilýär. Men agzybirligi saklajak bolýan. Onda oglan atdan bassyn. Ow, diňe oglana.
Hawa.
Rejep. Ibedik diýjek bolýan. Bolýar. Pena.
Arslan.
Neýmar ýok. Nepes.
Serdar. Süle, a, r.
Rejep. Aýtdym.
A.
Rodrigo. R. Dur dur dur dur dur dur. R. Rahman. Gutart. Bolya. Diýmekden G harpyny aýtdym. Rahman.
Bolya.
Bol. Rahman mı?
Hmm.
Nefes. Aýtdym ha men eýe.
Nazar.
Bolya.
Ýene R mi? Rahim.
Merdan.
Necmeddin Kubro. Bara şon ýarat. Baro Neymar şol bilem okany. Ýadymdan çykýar ha duran ýerde. Ikinjide turly.
Ikinji tutuldy. Ýöne 3 utsam, men utdum bolýar dämi? 3 utsam sen utduň bolýar.
Daway, bolýar. Ýöne 3 de utursaň sostawka garaşýar. Bolýar, mesele däl gider sostawka. Ýöre, gitmesem bolýar. Indi üçünji oýnuň şerti. Ýa sen, ýa-da men anekdot aýdýan. Şol anekdotda eger men aýtsam sen gülmän otursaň, onda sen utýaň. Eger gülseň, utulýaň. Ýok, sen aýtsaň, men gülmän otursam men utýan. Eger güldürseň hem utulýan. Bir gezek güldüň, utuldyňmy? Hawa.
Onda diňle dost. Wapşe sen diňlemän hem bilýäň. Isleseň diňleme, isleseň diňle sen serýozny bol. Bolmady. Özüm uly gürleme. Normal ol. Tak что, ta erkekleň ýeri. Sen güle otyrdyň dos. Çydamadym.
Düýnki ýadymda galdy. Düýnki ýadymda galdy. Zyýany ýok. Ine dostlar, oýunda, göreşde ataňam ýykgyn diýipdirler. Hawa, Merdan atany ýöne ýykmak kyndyr. Boýlaýlaw. Muhammetjan. Ulan gürleme.
Hawa, sag bol, saňa ýakasyn gepleşige gatnaşdym. Saňa gulaw gatnaşdym. Ýeňildim diýme. Ýeňilseňem bärde sowgat bar. Aşgabat Pride seni ýöne goýberenok. Şeýlemi? Sowgat bile goýberýär. Hawa, ne taýynlap oturlar. Ýörite seň sowgadyňy. Ýöne Onda bolýa.
Utulan oýunçy oýuny utulany bilse ýagşy diýýärä. Ýo, mesele däl, mesele däl. Häzir bir daş tapgyr çykýa. Bir gün üstemi bolýa dämi?
Ha? Bir gün üstemi bolýa dämi?
Häzir gitmeli.
Hä, gaçaýjak. Bolýa. Häzir gitýäs.
Iki bolup bile gidýäs. Onda daş tapga garşy

E seniň bilenok ýaly bi.
Ha'a. Ýok, daşda. Menden aýladyga.
Dostawka etjek däl. Aý bäri bilemok başga atraýtdan ýenok bulamata. Aý bilmedim. Şumy?
Sen sargadyňmy? Şumy? Aý.
Aman sak, gora o kamera. Tik tok, öýdýäle.

Ýagşy, sag bol brat. Şä! Şä!
Näme işiňiz bar bolsa, arkaýyn aýdybermeli maňa. Sagja bol.
Saňa sag bol, dost.
Hawa, sagmanja bar.
Ýaňky gelnejem bilen noş bolsun.
Sowadygyny Noş nesip bolar etsin. ol, hökman noş bolar ol. Aşgabat Pride-den daş düşmäň.